modimo o le ratile segolo bogolo go feta sepe sa kileng a se tlhola bothata ja rona ke gore re tlhaela kitso re mmaka ka dipounama mme ga a yo mo dipelong tsa rona ke modimo ga re le mo mathateng mme ga go tsamaya sentle wa lebalesega maleme le ditsebe le metsamao ya rona e be hetoge re iphitlhele ka re ke rona medimo o ipone o le nosi o ikemetse ka sengwe le sengwe se a go tsamaela motho ya ba sena boleng mo go wena le tse o di dirang o sa diele tlhoko gore o kgopisa moya o boitshepo o tlhokogatsa moya o boitshepo ntumelele ke bue magoko a mabedi ke re morwa ka tshegetsa ditaolo tse ke di go nang gompieno gongwe ga o kitla o di utlwa gape lefatsheng le ga gona sepe le ga se ka tswa se le mebala kgotsa bogolo bokae se se ka go hitlisang ko o tshwanetseng monna modimo o kile a bua mahoko a re yo o ka ithayang a re o ihitlheletse a isa goroge kwa legodimo o a ikaketsa ga o ka tsaya gore o bone phitlhelelo mme o santse o le mo nagatsele o a ikaketsa he o santse o tshela o mo ntweng ya go ka hitlhelela ya o santse o na le thata ya go ka bua go ka bona go ka utlwa go ka nkga ka dinko tsa gago o nkutlwe o santse o le mo ntweng ka jalo go ikele tlhoko ga o leng teng o ikele tlhoko

ga go sepe sa se tlhodileng sa ka itekanyang le sone a re ga le batla go mpona ntebela mo go sele legatsheng ga re go metsi le godimo ga go sepe se se ka lekanang le bogolo jwa modimo o ile magoko a re ke tshiamo ga o batla go ikaakanna siama mo pelong ga o batla go raya batho gore o dumetse mo go nna siamisa ditokololo tsa pelo ya gago Oh. modimo wa me ke a rapela re utlwele botlhoko re itse boammaaruri o tlhokana le moya o kgethegileng o tlhokana le moya o boitshepo ke gone kgone o itshepisa dikgato dikakanyo ditsela tsa gago le ditiro tsa gago tse tsotlhe o ka rutega mme ga o kitla o henya ga o sena jesu mo pelong O ka huma ga o kitla wena ga o sena jesu mo pelong ke gone moopedi a re nka ya kae le kae le kae ga ke na le jesu o nkutlwe o ka tlhomama maemo a kwa godimong go heta bao botlhe o seka wa itebala ngwanetsho sana sa re o se bone ka gore go kakaralla godimo go ya tlase ke ga gagwe o tlhoka modimo mo pelong ya gago ene tsa shikeleno gore o eme ka dinao o iketese go ba o re jesoe jesoe le bakwano o bue magoku o re morena ka dinako tsote ke nna ke go tlhologeletswe mme gompieno ke a go lopa o oh, a kwa o bape le nna bapa o ntshegetse jang ya rapela a moya o boitshepo o kgome dipelo tsa lona o le hetole le nne batho ba modimo le nne batlodiwa ba modimo le nne bakgethwa ba moya yo galelelang ke a rapela ka tsatsi la gompieno gore phetogo a e nne mo go wena mme e nne phetogo ya mowa pele go ka hetoga sepe a modimo o etole boleng ja mowa wa gago gone ke gone o seka wa itebala o itse gore o motho ka motho yo modimo a mmopileng mo setshwanong sa wona a mogau wa modimo o tshelekele dipelong tsa lona mme o seka wa okomela hela o ke gone o bone bodulo

ka bo modimo le boi bo modimo ya isang kwa legodimong ke a rapela a modimo o le dirise a modimo o le dirise ka diemo dipe tse di phitlhelang le le mo go tsone a modimo o le dirise le ga lehatshe le ka re a tlhola la le ga se le ka re balla melato le dibe tsa rona a modimo o le dirise modimo modimo wa ka modimo o tshedileng ke a rapela mongadi ke palame besa le ma 51 ke re morena re tlhatswe o re tlhakodisise morena re ntlatse ke bone o re golle mo go sotlhe tse re ikgolagantseng le tsone tse di bosula Ke a rapela morena ke pagame pelo salema 51 ke re rara se re kgaoganye le bogolo ja gago re rute re kgone go tshegetsa re rute re itse gore re di bopiwa hela re mmopa mo dietleng tsa yo bopang My Lord, my Lord, my Lord, my Lord, my Lord. Rara, re dirise re nne kganya re nne lesedi mo legatsheng la phifalo modimo wa ka modimo wa ka re dirise ga legatshe le gakgamadiwe ke ka re tshelang ka teng ka re tla hetogang ka teng a lehatshe le gakgamadiwe ke mekgolo ya re tla tshoma re shikere a lehatshe le gakgamadiwe ke botlhale jo tla re nang jone go fenya mma ba satane a lehatshe le gakgamale a bakwadi ba kwale a dibui di bue